Helo, fi di Kevin Williams, a fi sy'n chwarae rhan Kelvin Walsh, neu fi oedd y chwarae rhan Kelvin Walsh ar Round a Round am 28 o flynyddoedd. Nes i ddechrau ar Round a Round pan i'n ddeg oed, a dwi'n 39 o'n bron. Dwi'n cofio mam a nain yn ffonio'r ysgol i ddweud bod gynnwn newyddion i fi. A o'n wedi dweud y prifathro, a nath y prifathro gyflwyno fo, os dwi'n cofio'n iawn. Ti'n be, mae'n siŵr bod fi'n reit hapus ar y pryd, lle. Ond da ni'n mwyn gwybod am faint o Kelvin yn mynd i fod, lle, ond swn i'n mwyn chdi chdi adeg yna bod o'n mynd i bara mor hir. Yym, mae'n ddiwrnod eitha emosiynol i fi, i Kelvin, a i Kevin hefyd ma' swn i ddeud achos yym mae ddiwrnod ma' nhw yn switsio'r machine off ar Kelvin 'lly. Teulu Kelvin a ffrindia yn dod draw i weld o 'lly i ddeud 'i geiria' dwytha wrtho fo, a oedd 'i reit yy reit anodd a ddeud y gwir. Geiria' i ddisgrifio Kevin? Doniol? Trwbl o'n i'n meddwl. Direidus.
Reit o cychwyn.
Ie, direidus. Direidus.
Ffyddlon
i'r carn. Ia, ac yn ffrind da iawn. Ia, ia. Anwyl.
Cheeky. Mae rhaid ni roi hwnna fewn. Dwi'n gwybod bod hwn ddim yn un gair, ond parod i gymwynas. Achos mi fysa fo'n gwneud unrhyw beth i bawb, mae o'n annwyl iawn fel la. Wel, mae o'n dris ofnadwy, dydy. Diwedd cyfnod. Dwi wedi trio dysgu gymaint o bethau iddo fo. Na, mi fydd o'n chwith iawn i mi hebddo fo. Da ni wedi cael lot o hwyl a lot o chwerthin. A mae o'n mynd i fod yn um, olygfa ola, mae'n drist iawn.
A oedd y golygfeydd yn ysbyty yn, yn fawr. Oedden nhw'n lot. A tyd oedd y set ysbyty yn wych gan yr adran gelf ac oedden ni yn byw yn fanna, really. A ti'n mynd o ddwrnod i ddwrnod hefo'r un un criw actorion. Um, mae o'n gallu mynd yn eitha um, dwys, ond tyda ni hefyd dal yn gallu cael chydig bach o hwyl, felly Oedd hynny'n bwysig, yn enwedig i Kev, druan oedd yn gorfod bod yn llonydd yn y gwely, oedd yn anodd iawn iddo fo, cofia, bod yn llonydd. Felly, um, oedd hynny'n cadw pethau chdi bach yn ysgafn rhwng y golygfeydd. Oeddech chdi'n teimlo bod chdi mewn rhyw bybl yn gwneud y slori i gyd, oeddech chdi, ond... O ia, oedd o'n uh, anodd, ti'n fo.
Ac oedd y dyddiau yn ysbyty. Mm. Oeddet ti'n teimlo bod y criw i gyd Oedd. wedi tawelu a Oedd. wedi llonyddu Oedd. a bod na... Oedd pawb yn deimlo fod oedd. Oedd, dwi'n meddwl.
Oedd. Er bod fi just yna mewn coma, o gen ti um, Lowri yn dod yna i ddeud y speech, oedd Elain, sef Mel, a rhywbeth o'n i'n gorfod oedd y sgorfad yna, a jyst gwrando nhw nhw chi, a Oedd o'n, oedd o'n anodd i ddweud y gwir. Achos dwi'n cofio pryd Lowry yn neud yn, nath nhw ddweud, cofio'r camera yn cut, o'n i'n meddwl, pan bys i'ch, so ddim mor dda. A'r unig beth oedd, o'n i'n sylwi, o gyfyd y stagra, dod lawr eich gada, to. Achos o'n i'n yn gwrando ni hi, ac oedd oh my god, oedd so nath hwnna, nath hwnna really hitio fi, ddweud y gwir, peth o'n nhw'n dweud i farwel, so thyfu, to.
Pan nes i gael clywed bod y stori ddigwydd a cael copi o sgript am y tro cynta, yym, nes i dorri lawr yn crio pan nes i ddarllen o. Er 'dan ni'n gwybod bod hwn ddim yn angladd go iawn, mae o dal yn andros o emosiynol, ti'n gwybod, cef Michael Owen 'di bod ar y rhaglen ers, wel, wnaethon ni gychwyn yr un pryd, yym, a 'di o'm yma heddiw, 'dan ni'n ffilmio hyn a 'di o'm yma na dim, felly mae o'n, yym, yndi, mae o'n brofiad Andros emosiynol gweld buddug a idris o Ken a Kay bore 'ma yn pigo lwmp yn y gwddw ond yndi, na, mae o'n yy emosiynol iawn. Ydw, dwi'm 'di methu cefs. Yym, 'da ni 'di bod efo'n gilydd ers y dechra, ers 'y nghyfnod i ddechra 'ma. Yym, a hefyd, i pawb sy'n gwybod, mae o 'di bod yn frawd mawr i fy chwaer fach go iawn i hefyd, fel Claire. Ia, 'da ni 'di bod yn ffrindia ers blynyddoedd, felly mae o'n mynd i fod yn od peidio weld o am gyfnoda mor hir. Mae'n teimlo'n wag ar set. Yn enwedig pan math o gynta, dydy.
Sicr yn ddistawa. Na, ie, oce, os ti eisiau rhoi ti felly. Yndi. Dwi'n gysidro fo'n ffrind da iawn i mi, Ie. dde. Ie, a fi hefyd. Mae'n teimlo fatha mab i fi a dweud gwir. Mae o. A mae wedi bod efo'n gilydd gymaint o beth. Yndi, dwi'n falch bod fi ddim yn dad. Ond... Ond ia, ma' mi oedd o doedd faint oedd 'i oed o 11 yn Ia, gyfraith? ia, so ti'n, os di, ti'n creu bond dw't? O wyt.
Mae'n reit agos yma t'od gennych chdi gast rili da yma ma' gennych chdi griw rili da yma ma' gennych chdi bobl i fyny yn y swyddfa felly ma' ma' powb reit agos yma so ma' jyst methu powb chydig bach t'od methu'r hwyl methu'r jangles yn canteen methu mynd i fyny i'r llofft i siarad a hel storis efo powb 'lly so ma'n mynd i fod yn rhyfadd ond yym Dydy Kevin yn mynd i mynd ydy. So, mi gael ddod yn ôl a gael weld pob rhyw fath, Kev. Dwi'n cofio'n ôl am amseroedd hapus, hwyl, chwerthin, just doniol, ia, a mae o'n mae rhyfedd meddwl yn ôl ar hynny de. Diolch Kelv a diolch Kevin am yr holl gyfeillgarwch a chwerthin, bob dim sydd wedi bod dros y blynyddoedd. Ti'n andros hen ogyn iawn a dan ni gyd yn dymuno pob lwc i chdi met. Diolch i Kev am yr holl hwyl ar hyd y blynyddoedd, yym ti di bod y brawd mawr gora swn i'n gallu gofyn am. Mae'n teimlo fel ddoe pan nes i fewn i Rownd a Rownd pymthag mlynedd yn ôl, pan ddudon wrtha i, ia, chdi fydd cariad newydd Kevs bach. Pob lwc, joia, a nawn ni weld chdi buan. Ta-ta!
Diolch fawr i ti am bob dim, Ken. Da ni'n cael lot o hwyl. A pob hwyl i chdi'n y dyfodol, oes?
Diolch, Kevs, am bob dim. Da ni wedi cael lot o hwyl, ond pob lwc yn y byd i chdi hefo bob dim ti eisiau gwneud nesa. Ta bwy. Diolch, Kevin! Diolch am bob dim, mae wedi bod yn blast.
Caru chdi. Caru chdi, mêt.
So, ia, dyna ddiwedd ar Kelvin Walsh. Felly, swn i'n licio diolch i chi i gyd fel gynulleidfa plant a pobl hyn am y 28 mlynedd dwytha. Swn i'n licio diolch i criw a cast rownd a rownd am Bob dim dych chi di wneud i fi. So, hwyl fawr am y tro. Wel, enni chi eto. O, dim ond special cyn na di. Ffit.
Wel, rosos iddi, Kelvin. Dwi'n cael ei sws iddi fan. O, ta.